السلام علیکم دوستو کیا لے تو بی ایس ایٹی کے میں خالد بٹی تو ساڑھے دے پہ میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک تے بٹی ویلوگ سیون ایسے دوستو ماشاءاللہ آج ہے سی اٹھ فروری اور آج اسا ووٹ کاسٹ کرنے لے پہ ہیں آج دی ویڈیو بڑی زبردست تھی منا لیے کیونکہ ساڑھے علاقے دے وچ بہت ہی پر امن سکون دے نال ووٹ کاسٹ کیتے ویندے پین تے ہون چل دے پہ ہیں کتھا اپنے حلقہ

روٹی کھانی کھوئی یار میری فرصت نہیں دا جری دگا حاضر آندا آ کر تے تیری ایویں پتہ لگ دا تو پانچ سات دیگاں بڑھ کے کریں دوستو ماشاءاللہ اساں ہی ٹائم موجود ہیں اپنے حلقے 153 دے وچ رائے گھنے عوام کنے بھی وونٹ کیں کو ڈیتے نے بالکل ہی پر امن طریقے نال ووٹ کاسٹ کیتا گے کوئی لڑائی جھگڑا کوئی دنگا فساد کوئی نہیں تھی امتھا بالکل ہی پر امن طریقے نال وونٹ کاسٹ کیتا گے ہن چل دے ہیں تے عوام کنے رائے گھنے کہیں کوں ووٹ ڈتے پے کہیں کوں جتویندے پے پہلے عوام کنیں پچھدے عوام کنیں رہ گھنے ہاں سی مولانا صاحب تساں کہیں کوں ووٹ ڈتے ہن۔ اساں سئیں الحمدللہ محترمہ شازیہ عباس خاکی صاحبہ کوں تے خان کاظم عباس خان کوں جیرھا نا ووٹ اساں ڈتے تے انشاءاللہ العزیز ساکوں اے پر امید اے کہ انشاءاللہ او ایں حلقے دے وچوں جیت ویسن۔ قاضی صاحب کہیں کوں ووٹ ڈتے پے تساں۔ شازیہ عباس خاکی۔ کہیں کوں ووٹ ڈتے پے سئیں۔ بھئی جان کاظم خان لنگاہ صاحب کوں ݙتے سے تے شازیہ عباس خاکی صاحب آ۔ اے او بندے ویسی جئیں ساری نوار پکوڑے اڄ ماشاءاللہ فری دے وچ نا بندیاں کوں کھوائن۔ اڄ انہاں کول پچھدیاں بھئی انہاں نے وونٹ کیاں کوں ݙتے ہن۔ السلام علیکم سئیں کیاں کوں وونٹ ݙتے ویسن۔ ناظر صاحب نال گال کراؤ۔ کیاں کوں وونٹ ݙتے ویسن۔ شازیہ عباس کوں۔ ماشاءاللہ تساں کیاں کوں وونٹ ݙتے ہن۔ شازیہ عباس۔

پر امن، پر سکون اتھاں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی نی تھیا۔ سنیجنڈ دے وچ ایویں ہے کہ بے بے جیڑھے پولنگ اسٹیشن ہن اتھاں کافی سارے لڑائی جھگڑے دنگے فساد۔ باقی ہر پارٹی دے وچ جیالے وی موجود ہنن۔ اللہ پاک اساں ساریں کوں ہدایت عطا فرماوے۔ جیالے جس ٹائم جذبات دے وچ آتے کوئی نقصان کر کھڑدن تاں بعد ءچ پتہ چلدے کہ یار اساں اے نقصان نہ کرنا ہئی۔ اور اوں نقصان دا ازالہ آوݨ آلے نسلیں کوں وی بھگتݨا پوندے۔